السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک ہو خوش ہو راجدھانی دی کہانی جی سی ایک باری ول اج دی سویر گھن کے حاضر ہاں سفر کرنے پہ ہیں شہر دا دفتر دا تے نال نال روز دی کار تو کو اپڈیٹ بھی کرے ساں کہ راجدھانی دے وچ کیا تھی دا پہ سفر بھی کرنے ہیں تے نال نال تو کو دسے دے بھی ہیں دوستو راجدھانی دی کہانی کل جڑی میں تورے نال سانجھی کیتی ہے وہ تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد دے سیکیورٹی حالات دے حوالے نال زیادہ ہے اسلام آباد دے وچ پچھلے دو ڈیہاں دے وچ چار بینک ڈکیتیاں تھیاں تے رات وی سیکٹر آئی ایٹ دے وچ ایک ڈکیتی دی واردات تھئی ہے وارداتاں وقت گئن اسلام آباد دے وچ حالات تھوڑے سامنے ہیں ای گالوں کچھ جڑیاں اپڈیٹ قومی اسمبلی دے ہن کل پرائیویٹ ممبر ڈے ہا اندے کارروائی دے دوترے بک جڑے ہن رہ گئے ہن او میں تکوں سانجھا کر چھوڑاں پرائیویٹ ممبر ڈے دے حوالے نال ممبران قومی اسمبلی کل ترائے نجی بل پیش کیتن جڑے مزید غور کیتے متعلقہ کمیٹیاں دے حوالے کیتے گئے ڈپٹی سپیکر سید غلام مصطفی شاہ دی دیر صدارت اجلاس دے وچ صاحبزادہ صبغت اللہ سول سرونٹس ایکٹ ترمیمی بل دو ہزار چوی پیش کیتا ایوان بل پیش کرن دی تحریک منظور کیتی تے بل قومی اسمبلی دی قائمہ کمیٹی کو بھیج دیتا گیا مسلم لیگ نون دی شائستہ پرویز ملک اسلام آباد ہیلتھ کیئر ترمیمی بل دو ہزار چوی پیش کیتا اے بل وی متعلقہ قائمہ کمیٹی دے حوالے کیتا گئے ایویں ہی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ترمیمی بل ڈو ہزار چوی وی ایوان اچ پیش تھیا تے اے بل وی متعلقہ کمیٹی دے حوالے کیتا گئے جیڑی بی اہم خبر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد وچوں آئی ہے سامنے او خبر ہے مہتاب حیدر دی دی نیوز دے سینئر رپورٹر ہیں انہاں دی خبر دے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی ایف بی آر ملک دے چھونجا شہریں اچ غیر منقولہ جائیدادیں کو ویلیویشن ریٹ دی موجودہ مارکیٹ ریٹ دے پچہتر فیصد تک گھناون دی تیاری کیتی ہے تے ایں حوالے نال انہاں نے نظر ثانی شدہ نرخ بھی جاری کر دیتن اے یکم نومبر دو ہزار چوی تو لاگو ہو سن ایف بی آر غیر منقولہ جائیدادوں دی ویلیویشن ٹیبل کوں مارکیٹ ویلیو دے قریب ترین گھناونڑ واسطے اپنی پوزیشن ودھیندا پئے۔ ایف بی آر دی طرفوں نوٹیفائی تھیوݨ والی ویلیویشن ٹیبل ٹیکس نظام دے جائیدادیں وچوں مزید محصولات حاصل کرݨ وچ مدد فراہم کرے سی تاں جو عالمی بینک دے

صدر ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن ترمیمی بل ڈو ہزار چوی دی منظوری وی ڈتی ہے تے نال ہی انہاں ڈوہاں بلاں کوں گزٹ نوٹیفکیشن کیتے بھجوا ڈتا گئے خصوصی اوورسیز پاکستانی پراپرٹی بل دے وچ یہ آکھا گئے کہ جڑے اوورسیز پاکستانی ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں انہاں دے جائیداداں دے مسائل دے حل دے کیتے خصوصی عدالتاں قائم تھیسن جیہڑیاں محدود مدت دے وچ فیصلے کرݨ دیاں پابند ہوسن۔ ایہ ہک اہم خبر ہے خاص طور تے بیرون ملک مقیم پاکستانیاں دے حوالے نال کہ او

ایں حوالے نال مختلف ٹاک شوز دے وچ تے سوشل میڈیا تے میڈیا دے وچ صحافیاں نال گال مہاڑ کریندے ہوئے مختلف سیاستدان جڑے ہیں اپنی رائے بھی ڈیندے پین ایں حوالے نال جیڑی اہم رائے سامنے آئی ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب دی ہے مولانا دا بیان ہے جو انہاں آکھے بانی پی ٹی آئی عمران خان سمیت سارے سیاسی لیڈریں دے قید و بند دے میں خلاف ہاں تے نویں انتخاب ہی ملک بچا سکدے انہاں آکھے کہ آئینی ترمیم دے وچ جیڑی چھویویں آئینی ترمیم ہے اوندیاں چھونجا شکاں ہن جیکوں اساں باوی تے گھن آیا سے تے پنج شکاں اساں اوندے چوں جے یو آئی فے نے ڈتا ہن تے او ٹوٹل ستاوی شکاں ہن جنہاں دی منظوری ڈتی گئی ہے جی سائیں چھویویں آئینی ترمیم دے حوالے نال انہاں نے گال کیتی ہے انہاں دا آکھنا جو اگر اساں ای کوں غور نہ کریں دے تاں حکومت یارھاں ووٹ مل گھن گھدے ہن، خرید گھدے ہن تے اساں ووٹ ݙتے تے ایں صورت وچ بل پاس تھئے نہ تاں پہلا بل جیڑھا مجوزہ ہا جیندے وچ چھونجا شقاں ہن او پاس تھی ونڄے ہا جیڑھا کہیں صورت وی قوم دے حق وچ نہ ہا۔ انہاں آکھیے ہک مہینے دی محنت دے بعد جمیعت علماء اسلام اپݨا ہدف حاصل کیتے۔ پی ٹی آئی اپنے حالات دی وجہ توں ای ترمیم کوں ووٹ نی ڈتا اساں پی ٹی آئی کوں لمحہ بہ لمحہ جڑے بھی مذاکرات تھیندے ہیں حکومتی جماعتیں دے نال وہ اساں پی ٹی آئی کوں آگاہ کریں دے رہ گئے ہیں انہاں دا یہ بھی آکھنا جنہاں دی حکومت بنائی گئی ہئی چھبیویں آئینی ترمیم گراون وچ او مکمل طور تے ناکام تھین اساں اگر شامل نہ تھیندے اساں نہ ایں معاملے دے وچ پوندے تاں اے چھبیویں آئینی ترمیم دے پاس تھیون ممکن نہ ہا ایں تو علاوہ دوستو وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب دے وچ ہن رات انہاں نے شہزادہ محمد بن سلمان دے عشائیت شرکت کیتی ہے سرکاری پریس ریلیز دے مطابق یہ عشائیے دے وچ اوہے رہنماویں دے درمیان پاکستان تے سعودی عرب دے وچال تعلقات کو فروغ دیون دے حوالے نال گال مہاڑ کیتی گئی ہے یہ تہائی ایک خبر تے بی خبر ایک جڑی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دے حوالے نال وہ ہی لندن دے ٹیمپل ان دے وچ انہاں دی شرکت ٹیمپل ان برطانیہ دی تاریخی درسگاہ ہے قانون دے حوالے نال قانون دی لگ بھگ ان دی تاریخ چار سوا چار سو سال تے ہوئی تے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ بینچر منتخب تھین تے این حوالے نال تقریب وچ شرکت سانگے اتھاں پجے ہن اتھاں پاکستان تحریک انصاف دے ورکر نے انہاں دے خلاف احتجاج کیتے انہاں دے خلاف نعرے لائے تے انہاں نے زبردستی اون گاڑی کو بھی روکن دی کوشش کیتی ہے جیندے وچ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ سوار ہن اے تاں ہئی جناب عالی خبر جیڑی اسلام آباد تے سپریم کورٹ نال جڑی ہوئی ہے باقی کیا خبر ہیں اج کیا تھی سی راجدھانی دے وچ یہ ساری اپڈیٹ تو کو میں دیتی رکھ سکتا سر نال رامنے